Previously on Rwendo the Journey. Tikuda kupaka pamba mota iri kutiraya kurivhesa tinzwe. Hey, imali imali amafoni amafoni imali imali. Tiba tatosechwa pepe foni yangu ibva yaenda. Tatenda foni yake ichibva yaenda. I think ndo my first time kuona pfuti ichirira ndakaitarisa iri padhuze dhuze so. Pakazosara wana mukoma amuli wakudzika kumberi uku because driver akarowa mbama. Tiba tatobirwa mari ipapo. during the day taitongoona tasvikirwa paipe amuri ari kupi wese amuri wese amuri vachimutsvaga kuda kumuti kutibira mari watsigiri ayo haa ndinokutenda rudo rwenyu handigone navo kundirera kwamakaita kubva ndiri kungwenya brothers kwagift case amuri ndikakwanisa kubikawo mai yangu brother tatenda ndimi maingotisimbisa kusvika palevel ranga raana tatenda iroro Ndimi mamuchingotisimbisa vatsigiri. Zita ndinonzi Howard Pinches, mukomana kwaMutoko uko.

trade name ndichinzi sungura president ndo randakapiwa nemafans rangu rekuzvipa inini riri recent randakazvipa izvo rinonzi mufundisi wezvidhakwa pastor wezvidhakwa so ndiri pano parwendo the journey kukutsanangurirai kwandakabva nako e, kusvika pandasvika nhasi e, inini ndiri murume ane makore 37 tikusvitsa 38 years musi wa 28 june mwedzi uno eh, ndakaberekerwa kumount darwin kumakorekore ndiri mukoreni ndobva kuseri kwamavhura dona kuseri kwazambezi kunonziko kudande store muvillage inonzi bandimba eh, ikoko ndokwakatangira magitari eh, kwabandimba uko mm, zvaitika ndezvekuti ndiri ikoko pachikoro pandaidzidza apo eh, one of the days pakauya vamwe vakomana vairidza muzvikoro vaizviti mount darwin stars kana tisingakanganisi so pavakauya gore ro i can't remember kuti igore ripi but pavakauya gore roro ah, ndakawana mukana wekupinda mulive show yavo pari pachikoro haa zvakadini spaya singaiti saka from that day handina kuwana zororo ndakati vakomana vanhu vanombozvigona sei zvemagitare
how old you how, how, how old were you by then eh i remember when ndiri grade 4 kana ndisiri kanganisa okay yeah grade 4 okay eh okay.
so ndaiya unakidzwa nemukomana aidza base Ah, akandibata bata asingaiti ya so vachingobva bo chandakanyanya kuita ndainyaya yekuongorora gita rake kuti ranga rakagadzirwa sei okay so passion yenyu yemusic yakatangira pamakaona here kana kuti mamagara zvazvagara zviri mamuri mimi haa ah, inini kuti zvazvagara zvirimo i believe kuti zvazvagara zvirimo but i think pane something chinotrigger zvinhu zvagara zvirimo maka activate yeah zvaka activate kana komana iwa hapa ndakangovaona ndakabva ndanzoti hey i have to do this okay eh ndomatangira zvakaita so etv zw we are here we talking about this journey every youth every young person who is listening to this conversation we are trying to motivate you in whatever maybe it's music it's science it's whatever you are here to hear from him how he got his journey from to be the person that he is right now yeah. so weare continuing his journey it's etv set up you keep watching subscribe and comment in the comment section
saka ndaona manje ini ndakazotsvaga munoziva cooking oil yekudhara yagadzirwa nezvimwe zvima zvimagallon eh, that one mm. Eh. Mm. so ndakawana ichocho icho mm. ndobva ndaveza chibhacha chekumusoro ichi ndakagana angomodifya zvandaifungawo panguva yacho kuti ndarinogona kuita guitar ndobva ndagadzira dadi guitar ndoranga riri first ranga rine two mastrings mastrings acho anga ari masaga chaiye masaga oh. ndandangomona masaga mandaisa idea naandinayo but kuti nyatsoziva kuti zvinoitwa sei ndo pandakatangira two months training so sekuru vangu inini hanzvadzi yamai vangu ndovakandiona ndichiplayer chigitari chi but ridza tinzwe ah, but munoziva zvemunhu anenge achidzidzira mhm. so vabva vati aiwa zvandaa kuita daa kugadzirira gitari ndo first thing ndobva vandigadzirira chi gitari ranga ranga rakanaka ndobva vandidzidzisa daa kudzidzisa zvinhu zviri basic pakuridza then vakandidzidzisa ndiri mudiki kudaro ndakakwanisa kubata manotsi avanga vandipa kutangira kubva ipapo zvichingoenda kumberi andazobva ndasiya gitara ndakaramba ndichingoita se ndichingodzidza ndichingodzidza ndichingodzidza kusvika wandazouya kuno kuharare then i think
eh, nandiri form one kana ndichizokanganisa dziva rasekwa ndokwa ndaigara namdara bcause kumusha ndaigara namama then kunoku ndaigara nababa so pandakaya muno muharare ndiri form one ndo pandakasvika unozwa ndaitengesa pamusika kudz ku3 dzarasika ku3 ndo pandaitengesa pamusika so pandaitengesa pamusika paya paya ndakazongoona umwe munhu akapfuura negitari electric guitar i remember munhu anga ari wethe late mukoma vainzi mukoma chaka here vegakamoto jumbo stars okay. ya yeah, okay. that guy ndova ndakaona achipfuura nechi negitari ake mhm. ndabva ndamukumbira kuti mukoma ndokumbira ngobara gitari renyu mhm. ndobva ndamboridza ridza ndobva anzwa kuti ah, idea iripo so ndakabva ndabvunza kuti munogara kupi shishi mm. ha ndaenda kumba kwavo kuseni kubva kwege ndaimukira ndichiva ndeisa mukoma imondidzidzisa ichichi mm. iwo aindifarira anga ari munhu anga nemoyo wakanaka vachindidzidzisa vachindidzidzisa vachindidzidzisa mm. ndakazosangana futi neainzi deni deni ano akuridza kwamadzibaba aidza ridhim eh, ndiye mumwe akandibatsira ndakazosangana futi nainzi lakitembo lakitembo ndiye mufuta akandidzidzisa ndabva ndasangana nomwe anonzi gidza gidza aimboridza kwasoma haiwe ndokuwana ndakuswera ikoko bcause taiwirirana bcause tata almost same age saka eh, zvakaita kuti ndibatsirike kubva kudzidzira kwangu gitari so zvadaro ah, ndanda kuti goneiwo ndichigara mudised ndopa ndakatanga kusangana obvious mtani obvious mtani uyu oversanjo wesungan express ah, tatingorimba same age akangosangana naye nechibhuku chake chine masongs akawanda akanza gitare ndoda kurekodha ndoda kuita album ndoda kuti ndibatsire kuita se kuplayer by that time ndairidza rhythm guitar ndasana ndakuridza lead kana base muri mubackground zvenyu
zvedu zvedu so ndobva nda ah, every day tainorihesa tichienda kusango taenda kusango tonorihesa tichirihesa tichiswera tichirihesa ikoko patakanzwa kuti zvazvaanani mm-hmm. Tava kutsvaga chi vamwe mamembers toona c vamwe vanhu two webase newelead sa pane mumwe watakawana aimboda kuridzaridzawo lead but aizotirasisa manje panguva yekuti ase tavarisa ndozvakandipa shungu ndikati abati ah, ona kudzidzira lead guitar mm. ndomadzidzira ndikati ndangotanga kutongodzidzira lead guitar wo idea yanguwo zvandaingofunga musoro mangu mm, because it was it's an inborn thing zvanzviri mamuri kudhara i believe so yeah. so pandakangotanga kudzidzira lead guitar zvinombonyangunisa ndokutonza ah, idea yacho mm. tumanotsi tiri kutoita sei tutobuda eh. ndipo ndatotanga kudzidza lead guitar mm. ndobva ta hana obvious eh, takaha takashanda tese nguva yakareba ndikarekodha album rake eh, rekutanga rainzi marudzi dana naye ndasiri kukanganisa ndowabhama randakaita mm. so mukushanda nawo obvious imomo ndobva ndazoona nawo nakomanomentapambo ashanda kugirama mm. vandichiridzira obvious mutano ndipo pandakasangana zvekare nangu majoseph garaka oh. eh.
ndoidya banana idya banana mazvinzwira idya banana uyu anga ari part of the team yeah. okay you can continue okay sa tasangana mukoma joseph garakara mukoma tapa mwadi wakati ah, ndoda kuti uridzire chi mukoma wangu magitari mm -hmm. then ah, isi ndo zvandaingofarira mm. ndakabva ndashanda namukoma joseph garakara ndakashanda namukoma joseph garakara kwenguva yakareba i think kusvika paalbhamu ravo rekupedzisira albhamu randisina kurekodha nawo ndo repesira pesira rakazorekodha neimwe timu ndanga ndisipo eh, ndandisamwe but ngoma joseph karera maalbhamu awo ese eh, ndanga ndiripo chiridza paidya banana mamuripo eh, which guitar did you play lead guitar lead guitar yeah
rwendo the journey for um, albert gatsi muchamunzwa achizoridza zvaakaridza paidya banana yakaita heti yaiye anga ari kuye was part of the team you can continue with the journey okay tabva ipapo so pandaienda ku ku ndichinorekodha kumastudios ndasangana nemaproducer nechi nechi mm. ininiwo mm. pakati ipapa pakushanda nevamwe avo ndagara ndaimbokomboza masongo okay.
eh, ya ndaingofarira kukomboza mm -hmm. chingodai so nomboteerera vamwe ndichita sechikomboza ndichiisa pasaidi mm -hmm. so ndakazongofunga kuti ah, but ndinoona kuita music yangu mm -hmm. ndataura na the late timon mabaleka ndaishanda kuzmc zmc one of the legendary producers there yeah yes so i remember musiwo vakatonditi eh, aiwa athiri yanga iri friday vakanditi eh, musi wemonday uye kuoffice mm-hmm. ndikatoenda kuoffice koko monday tabva kumashows kunana shamba uko nana mukoma joseph garagara kuseni seni vakatondowana ndaapo paofisi ndakavamirira ndobva vatoti sauda kurekodha ndikati ee kanzwa nemasongs ndikati ee nemasongs akakwana torit i remember vakatonipa date rangu matedias matsito bcause vanga vaenda kumozambique then vaenda ikoko vakanonokwa kudzoka pane zvakaitika wakuti vanonokodzoka ndobva ndipa date it was 24 april okay eh ndobva ndatopiwa date rere madates ainetsa those days ah, kuti uwane date pagrama kana mastudio yanga ari mashoma by then ah. especially for sungura ah. uma unongonzwa papa kaipa takanzwa nekufamba tiedza madhemu tiita sei tiita sei eh. but eh, hameno eh, zvakangoitawo mwari ngoma mm. eh, the late time unomabaleka pautonipa date ndakabva ndatoyana manarekodha mafirst album rainzi iro ongororo yakadzama okay. sa from there yanga ine matracks mangani yanga ine six tracks okay. yeah.
from there handina kuzombomira i think kusvika izvozvi izvi pabama randinaro rarechinaini okay.
yeah. ndona ndakabudisa musi wa 26 april this year okay arichinesa so far ndine 9 albums dzandakaita 9 albums yeah uh, mukoma albert katsi vakaita album nochave which was very successful yanga ina madzibaba nicolas zakaria ited uh, uh, mark ngwazi as well and you had kona ngale had kona ngale and madedido so, so how, how, how did you come up with the list like uh, people that you wanted to be on the list kuti ava vana vando vandikuda kuti vaita sei vauye palist pangu inini vanoita kuti izita renyu rirarame richita sei ende kumberi how did you come up how, how did you contact uh, madzibaba how did you contact konangale it's, it's different people from different uh, genres of music yeah. how did you come up with that mentality yenyu imi mukoma udzadai
alright voice chandakanzisa pamusic andiri eh, besides kunakirwa nekufadza vanhu mhm. tinoda kutsvaga mari yes eh mari inofanira kusara iri pocket eh vana vanenge vaida chingwa kumba eh. so ndakagara pasi ndinoona kuti kusungura ndanani vari kupisa mhm. vatoona kuti eh, tikatarisa vanhu vari kupisa hatingasiye vanhu vakaita sana makingwazi mhm. eh, pamalegends esungura hatingasiye senior lecturer mazibaba nicolas varia Mhm. vanhu vane vane following vane fan base rakati kure mhm. so ndobva ndataura nawo plus pakutaura nemaartist une vanhu vaunenge une ukama hwakanaka nawo mhm. the likes of ana madzibaba nicolas karia ndakaita song nawo paprevious album
makungwazi also ndakaita song naye futi paprevious album so it was very easy for me kuti ndivaapproache kuti vandibatsire paalbum launch yangu uyezve Zim Danso eh, inopisa mageto youths. eh, genre redu resungura it's not easy kuti tipinde kuma mageto youths mm -hmm. but kana ana kona ngale varipo ivava mm -hmm. nana madedidu mm -hmm. varipo mm -hmm. ndivo vanotidedzera mageto youths then mageto youths pavanouya vachimirira kuti kona ngalaridze mm. ini ndinobva ndaridza varidza ndobva ndaonekwa varipo
saise strategy yekuti eh. tionekwe vanhu vakasiyana siyana tipinde muvanhu ya saka tatakanangana ndekuti tipinde muvanhu uyezve zvimari zviite se zviuye bhozi Eh, as you know vanhu vandamenshena vese vamacrowd pooler vanotonza vanhu mhm. mhm. zimbabwe africa world

Uh, welcome back ATVZW. We are here with Albert Katsi. vari kupisa ngoma vari kupisa vanobva muri kupisa but toda kungonzwa kuti kubva kumashure pavakatangawo music pavakatanga kurekodha first album rava vati zvoni vakatanga 2007 am i right yeah, yeah. yes and what was the name of your first album first album rainzi ongororo yakadzama ongororo yakadzama yeah. paalbum ramakatanga iroro pane here song yamunoti yaipisa kana kuti album harina kutambira zvakanaka nevanhu mm, eh, hatingati pane song yaipisa but it was not bad azvirinani pane song yainzi mwari wokutanga okay.
eh, ndibaba namai yes. i think ndo song yakanyaya kumborira sterek paredio ndo yakati kuti ndiite ukama wakanaka nemadjs okay. eh, pafirst album yakatomborera mumaradio ikadidi ya andu yakandipa confidence kuti saka ndogona kuita muimbi kai
ya nice so kubva kubva pafirst album renyimimi mune here machallenges amakaita ekuti ah, imi pachenyu nemuchifila kuti ah, already ehe ndaita album but chingwa sezvamataura paipai chinenge chidiwa kumba mune here machallenges ekuti ah, iri album ehe bo but eh, ndichadoo manidzi mm. like you said you're a session you're, you were a mm. session musician wekuti mune muchishedzwa kwakati nekwakati eh, mm. saka hanzi maricho zvekuti makamboti ah, iri ndine dhauti mbichana rekanimbodzokera kumaricho ya eh, zvaiwadika pakufamba ipapa sekondaobama harina kunyatso kuita zvakanaka okay. ya mino zvikonzero zvinozowanda zvinosiyana siyana but chandakaona chinonyanya ku, kutikanganisa mucareer yedu yemusic mm. is financial support okay.
mm. because everything chaungada iwewe anything chaungafunga nezvacho chine chekuita nekupromota music chinongoda mari mm. kutangira pakutoti atime kutofona kuti vakomana uya mundiridzirende vakomana vacho anenge achitoda mari achitouya anoitozara tikuda mari yakati pesong eh. uchino approach vane mastudio avo vemarehearsal studio vanenge vachikuudza kuti ten dollars per hour mm. kuresa mm. uchibva ipapo kustudio kune zvako mastudio fee nechi nechi nechi maproducer kudidii matransport so financial support i think eh, is the greatest, greatest challenge kwatiri semamusician okay. zvekuti chiro nanhasi eh, tichiri kungonamatira kuna mwari kuti vatipe madestiny helpers mapromoters vanozotipusha financially vanongoti haa aubert akaipa ndangoisa mari yangu kana aubert ndaisawa 20 ndaisawa 10 iyoyo Eh, auyi nhongo ukabva panapa kusvika kubed bridge mm. wakatarisa pasi sunasaka
kugadzira music maone
anenge atokusimudzira mude so financial support because tichitaura nyaya yefinancial support mm. tikutaura nyaya yekuti tozoda mainstruments bcause mm-hmm. eh, haungati iwe une plus but hauna igeju hauna mombe mm. hauna mainputs hauna fertilizer hauna chii mm. mushandi kana hwana hauna mm. but une fertilizer une negrini une purazi undi ne purazi rangu ne purazi rangu unotofa utofa nenzara puraziofira papurazi paniwo unoona nyaya dzake so ndo machallenges andikangotaura nezvawo in short tisingade kuwanza noronga ndo challenge hombe ndanichawo support because music inoda marketing marketing yacho inoda mari mm. saka zviri kungodzoka pamari i think ndo the greatest challenge inoita kuti isedha munhu anonoke kusumuka kana kutonyura zvachose okay yeah. so from uh, from uh, album renyu yekutanga yeah. amazoti ari murechi two mota rechi three up to seven right nine yeah mm. nine iri iri ramakazoita iri iri inini zvangu zimbabwe mm. iri rakaipa rakaipa but i want you to to kune munhu anoda kuita zvemagitare oita isungura ita anso afrofusion or whatever munhu yese ane jeni yake kubva pakutanga kusvika azosvika paanenge akuti ah, apa ndaanani yeah. kana kuti ndakwanisa kuwana attention yechi yecrowd yese yemuzimbabwe zvichiita se zvichienda mm. machallenges edu kubva kubva pekutanga mm. kusvika izvezvi izvi mm. how was your journey ya ini ndakaona kunge its not easy kuti uzonge uine fame kana kuti mbiri vanhu vakuzive kuti kuna nhengi its not easy zvinotoda patience akawanda so kune maartist vamwe vachiri kusimuka nevari kutanga mm. i think you need patience mm. patience chati chati kutova munhu ane mwoyo murefu uyezve hard working kushanda nesimba chaiko chaiko mm. eh, nekudzidza kubva kune vamwe vacho vanenge vachiita mbiri vavo you need to learn kuti why nhingi song yake yaita hit I was, I was challenged when I saw your poster uh, uh before before your show yeah. kuti you could invite Nicholas Zakaria yeah.

ndiri albert gadzi mm. ndoda madzibaba mm. ndoda um, makungwazi ndoda futi vamwe vapana futi varipo vamakaincude pachi mm. pauye renyu mm. so so so what does it take for, for someone who is listening to you right now who wants to be motivated who is a gift who is gifted haana magitara mamuchitaura haana promoter haana vanhu vari kumusapota

ya ini chatofunga ndechekuti ndambotaura nyaya yekushanda nesimba mm. andida mm. kana usina eh, kana uchitanga kuda kutamba bhora mm. tanga nekutogadzira weshe chacho chikweshe chacho anokuona aida kukubatsira anotangira pakutokuona shungu dzako wakatobata chii chigaro chako ichocho eh. chinhu chechitwo unofanira kuva munhu ari very humble okay. eh, kuzvininipisa mm -hmm. uyezve munhu asiri jealous uyezve munhu ari open minded kuda kutodzidza chako mm -hmm. so for example eh, ukava nepfungwa yekuti handitambe nana nhingi handitaure nana nhingi mm -hmm Eh, zvinogona kunonotsa kuita se kusimuka mm. because inini ndine advice kana maideas andotowana kubva kuna vanhu vakaita sana senior lecture mm. ndine maideas andowana also kunana vanhu vakaita sana makingwasi mm. ndine maideas andowana kuvanhu vakaita sana kuona ngale mm. so nemaconnections because ndinogona kuenda kuna umwe artist andi wati wakunetsa kane chakati agandikwanise kuna nhingi agona kubatsira pane chakati wo music yako zvakati zvakati zvakati aureka ndine link nanhingi anogona kubatsira so so so so ndine munhu wekuitv andoziva rega ndiite kuti akubate ambokuita interview zvakaita sei sa unofanira kuva munhu anotambira muvanhu anoswera muvanhu uyezve uchiburitsa zvauri mm-hmm. most of the artist tinenge tine pride dzekuti eh, haudi kuoneka kuti zvinhu zvinonetsa kana zvakaoma mm. kana zvinhu zvakaoma taura a ah, ndinawo gitari ndokumbirawo gitarambotibatsirawo eh, mm. i think mm. zvinobatsira izvozvo eh, zvichizobatsiridzawo nekuti kana uri artist seni hangu chinhu chakanyanya kundibatsira ndinoridza magitari but ndine side hustle ndinogera so ndorimwe basa randoita yeah tazvona kana mukatarisa he speaked up
saka thank you zvakandibatsira pakuti mm. eh, kamari kandowana iko ka 3 dollars ndosungirira ndoisa paside mm. kamari kandawana ndoisa paside mm. kana kakwana gitari ndotenga gitari rangu ndoita se ndoisa paside tinobatsira kuti eh, mukudaro zvimwe zvinhu zvinoita zvichireruka saka ndo advice yandogona kupa yekuti kana uchiona kuti ausati wakwanisa kubatsirika enda kuna vanhu unofunga kuti vanogona kubatsira ingava live show mukoma ndiberekewo umbondiita se ndimboonekwa nevanhu woenda woridza even for free mm. zvinokubatsira bcause paucharidza pachaita umwe munhu achatokuziva mm-hmm. bcause pavanhu vanenge vari kucrowd hauzive kuti ari kuona ndiani mm. saka ndoimwe advice andogona kupa uyezve kuramba tichiita se tichirekodha whether warekodha album waita flop hapana arifarira hapana ariziva tisamire mm-hmm. bcause tinopushwa nepassion iri matiri mm-hmm. nezvipo zvakasiwa namwari mm-hmm. saka hatidi kumira haufanire kumira kana uri artist ramba uchitokomboza masong uchiridza uchiita uchienda zvichioma zvichiita sei kusvikawo mwari aita sei azarura doo one day hatotenda ah, nguzvinzwira kubva kuna albert katsi uh, ah, I, i moved by your lyrical content okay.
you touch uh, certain topics anorelata nesu zvekuti from, from, from, from your album handizive munotange bona mukuru munotange sina richara mutange mangwazi where do you draw from like uh, content creation yenyu like uh, music, music content yenyu munozviita sei munotange munhu mukuru mudiki
orit ini ndiri munhu wekuti zvimwe zvinhu ndozvitora kubva mulife yangu okay mm. but zvizhinji zvinobva muvanhu sezvanambotaura kuti ndinogera ndinoswera nevanhu mm. saa mukutaura nevanhu ka vamwe vanenge vachitaura bcause mubhabha ndo munotaura nyaya dzese mhm. eh, akubhabha munhu ese anenge arifriaibata saa ikoko ndokwatinoona nyaya manje kuti oh, zvakadai zviri kuitika mm. okay eh, also ndinoteerera futi zvirongwa mastations because kune mastations unenge unoita zvimwe zvirongwa for example zvirongwa zvakata sana zvana tilda zviya mhm. zvirongwa zvana tina chimugabe mhm. kune zvimwe zvirongwa zvokuti ukazviteerera so unotowana masongs kubva imomo so in short masongs anobva kuvanhu munhu anogona kutaura statement yaanongogona kungotaura achingoita anga kutaura nyaya zvake mhm. ndotonzwa kuti ah izvi ne meaning izvi ndototora ndotoita setopic ndakutoida flash ndakuti saka ndoimba kuti chii about eh, nyaya dzemudzimba ndakutoita se ndakutofunga towards eh, topic iyo yanenge ndawana mm. saka music inobva muvanhu mm. short okay. yeah. Yeah, uh, we have Albert Gazi, like I said, is a phenomenal guitarist, gifted. Mm -hmm. How many guitars does you play? Okay, eh, ndinoplaya lead guitar, okay. ndinoplaya bass guitar, mm -hmm. rhythm guitar. But makambotanga kugara oneka, makazotanga sei playa bass inini? Ah, shungu, shungu. Because inini ndine shungu dzakawanda. Because inini ukabvunza even my wife, mm -hmm. guitar rinorara rekupiro so riri apa apa.

Eh, ndo mukadzi umwe wechitu kuti wekutangawekutanga ndiiaeond wife ndo girlfriend yangu sa mukazoona ndisingaite zvemasmalls eh. mozoti ndinayo muri kugitare so gitare rinorira riri kupiro kuitira kuti bcause maideas mazhinji anowanzouya usiku kwakati zii vanhu varara zvezve ya ndopatitakura meditation manje takumagona maideas maideas akuya also handizivewo kuti tetarara chizvifunga here dzimwe nguva nondo ndakatorara ndotoita kutorota sound chaicho oh. ya ndotomuka ndotoita se ndo mazuva ano kune mavoice recorder amafoni edu aya hmm. ndoisa sound ichi mufoni ya saka gitare hakudya kwangu e, ndochinja ndonyanya kugara ndinacho apa ndichero mbaba imo macustoma angu anozviziva maclients

munhu aitida kuti izira lead guitar ipapa anga asingabatiki aitinyepera tosvika kuresa otoona munhu asikubatika tomufonera totraya kumutsvaga asikuita se munhu aifarira kudhakwa skendopandakamwire mwire ndopandakafarira kuita se ndopandakatangira kudzidza lead guitar ndopandatongonzwawo zviri easy then bas guitar bas guitar ndakainspire na mdara alec macheso okay. ah, mdara uya paanobata bas guitar sonuyazwa kuti ya ah, pane zviri kuitika so ndiye munhu akatiinspiredzidzire ah, bas guitar viewers you are going to get a piece of him playing the bas guitar just like father alec macheso mm. watch out okay so ndo madzizira ndakada best guitar mm -hmm. saka e, best guitar handina kumboita tarisiro yekuti ndichanyanya hangu kuriridza mm -hmm. but yanga iri idea yekuti e, vakomana pavanogona kusabatika mm -hmm. ndombopinda ndega mustudio for example e, this album iro riri recent mm -hmm. pane song inonzi panodiwa sodzo ndaerecorded magitari ese mapalid oh. rhythm base then pane song inonzi inonzi mascam ndakaridza magitare ese lead base eh, rhythm nesubrythm okay. eh, wow. eh, neimwe song futi ndiri kukanganwa futi paalbum iyori mm -hmm. ndakaplaya futi chi magitare ese okay. mm, so this time chazonyanya cha, cha kuti pashungu zoninya kuridza base guitar mm -hmm. inyaya yekuti ndakarasikirwa na bassist bas anonzi nison tembo e, patsaona iya yamukoma tatenda pinjisi ndiye mumwe wavamwe akabva afira pasport saka izvozvo izvo ah, zvakatibata rest in peace uh, we Eish, mm. deeply touched because they lose a talent. To what? They lose a talent, but at least uh, you have learned something mm. from him and all.
so kumagitare eh, ndandichiti best guitar ndakainspire nangumalek macheso ehe nekuda kwetsauni yatakasangana nayo kuti takarasikirwa nabesist zvaakundipusha kuti ndirambe ndichiridza chi best yes. guitar mm. but eh, lead guitar ndine vanhu vaindiinspire mm. nanhasi kuna vanoinspire okay. eh, the late john chibadura oh yeah mm. wow
zvibaba kunoona umwa nezvipo hameno nguva zvainozoitawo pasi apa gute pane pachikotitorera malegends yes then kuna the late leonard dembo wow Ah, that's a legend. Musoro wenyoka.
Yes. Ah, baba vavaibata gicha. Mm -hmm. Tozouya kumaridhimu. Mm -hmm. E, pane murume anonzi Lucky Mbiriki. Okay. Gitara rake. Ah. chero nhasi ngatirira even pairi dzaari kunana mm-hmm. eh, the late system tazvida mm, rhythm yacho mawani mm. na vakaita sana mukoma innocent mijindu yes. eh, then kune munhu anoridza rhythm imwe yakaipa futi anonzi mdara vhevhe kudendera marhythm ari kudendera haana kumira musha ah, mdara dendera mahwani eh. dendera mahwani mahwani unyasonzwa kuti ya mm, vanhu vaitora nguva yavo vachicreata mm -hmm. so kumaridhimi kokoko then kubhesi futi kune murume anonzi mofat okay. yeah anorova kudenderera yeah. mm. yeah, bhesi racho futi amaona mm -hmm. anorova then kuna mdara rodik chomdara mm. eh, unoona mdara chibandura mm. bhesi racho so mm. amahwani then ndisingakanganwe ndisingakanganwe kumaspenza Spins, a boat cutter. Boat cutter. Boat cutter. Our yeah. boat cutter is saying you are a bad ass ah, guitarist. No, I don't like very bad. Ma one. Mm, Vanova bhesi. Ah, ndikwanise mm-hmm. kutsanangura kuti bhesi ravo rakaita sei. But mm-hmm. chanongonzwa chacho kuti rinonakidza. Okay. Eh, vakaipa. Mm. So vanhu vandameshena ndo vanhu vanonyatsondi inspire. Ndinongangodai ndakanganwa because vakawandisa. Okay. Pane munhu airidza futi lead kwa kwa the late Marshall Munhu. Okay. Makambotera lead inobatwa kwe. Ndani ndichiri mudiki mukoma musada.
Ndara mawani. Ah, nice. So vandataura ava mawani. Mm. Then pama pakuimba apa. Mm-hmm. Ah, pakuimba apa. pane murume anonzi japrison okay ndinofarira voice rake okay eh, maimbiro ake so, so then how, how, how do you reason it mm. uh, japrison is uh, tongoti afro fusion or traditional mm. uh, and ziziyo tomisa mukati kwehipi mm. how, how, how, how, how do you take uh, lessons from such an artist to put it and interpret it into sungura music okay shambotaura zviya zvakuti ndinofanira kudzidza pakangoita zhanira ratrena mm. lese ipo mundo iri kutrenda izvozvo mm. ndototeerera vacho vari kupisa ivo vana holiten vana votes vana baga mm-hmm. eh, vana vese tinovateerera handina music andisingateereri vana japresa like so fana orian munhu wese ndoterera kana kuri kunana michael mahinde the minister oh. e, ndoterera zvese kana gospel sungura mm. e, afro e, jezi mm. zvese kusvika haa kutrade ndinoterera zvese mm. why ndichiterera zvese mm. because mm. ndinoda kudzidza tokune vamwe vanhu uyezve zvinoita kuti ndive ndisapererwe kana ndakukomboza music artists who are growing right now listen to his advice you need to do

Maybe someone has a motivation from any of your albums from 2007 to 2025. Okay.
Mm. I will try to remember albums acho. Okay. Album yekutanga ndakaita 2007 inonzi Ongororo yakadzama. Okay. Then yechitu I can't remember gore but ndichangu mamenshina mazida. Okay. Pane inonzi Shinanara nemagitari. Pane masongo akaita sana Diaspora, Mamba ndo akanozikamwa nevakawanda. Then pane inonzi Pausahwira. Pausahwira ine song inonzi iyo Bata Band. eh, yakambourira right.
singairi song iyoyo nemwe song inonzi koininiwo then toya paubhami rinonzi iro eh, kufamba munashe okay. yeah, iro rakarira futi nesong inonzi iyo hama dzemurume mm. imwe inonzi peace of mind mm -hmm. touya album rinonzi ruoko rwashe ruoko rwashe ndo album rakaita kuti ndizikama okay. e, eh, rine masong akaita sana rufu mm -hmm. zviito nemabasa mm -hmm. then pane imwe yainzi naono binzi binzi inozi mabasa but vanhu vakazoipasa rokubhii bhozi yaitaura about mabasa akasiyana siyana kuti mumwe anotamba bhora achiwana mm. mari mm. mumwe anorova magitari mm. mumwe anotengesa bhinzi achiwana mari
that's an interesting one we'll talk about it later one so that album rakaita kuti vanhu vandifarire then eh, rinonzi tichakomberedza album rine masongs akaita sana mabanana mm-hmm. Babanana vanhu vazhinji vakaifarira ine video eh, nguva ya album rinonzi tiri munyasha tiri munyasha pane song inonzi david and goliat eh, iyoyo song iyoyo yakafarirwa futi nevakawanda mhm. so inonzi david and goliat pane time futi inonzi iyo tiri munyasha futi yakaita tutrick eh, yakafarirwa futi nevakawanda ndouya album mukoma waducid rinonzi nyasha dzausingafungiri Alright. Eh, rine masongo akafana nemvura yemuchemba.
How did you come up with these side topics? this is gutsy for you.
Mvura yemuchemba ino eh, ndaitaura nyaya yekuti kune vanhu vanofarira kutora vakadzi wevanhu. Kuti mukadzi wemunhu akangofanana nemvura yemuchemba. Mhm. Chero ikachena sei haimwiwe. then pane song inonzi tishu yandakaimba namakngwazi yanga iri featuring makngwazi okay. eh, tishu yanga iri nyaya yekuti vanokushandisa setishu eh, ndaitaura about my fake friends mm -hmm. and fake love vanokushandisa setishu rinoremekedzwa risati rashanda mm -hmm. rikangopukutiswa rakutokandwa muchiremba kweflash hauchizivi mulaini ah, ah.
wakanaka kana une zvaunoda kuti uvaitire mm. kana zvapera usina basa okay. then pane song inonzi iyo mm, usingafungiri yatakaita na senior lecture okay. eh, iripo paubambiro ndo imwe yakafarirwa then tozouya pana dewsuit dewsuit uh -huh. okay uh, maybe just getting back a bit mm. how did you come up necollaboration ne, ne ya senior lecturer oh, senior lecturer nangu zvifunga ndikati ah, bozi vanhu vandataura senior lecturer vaindiinspire mm. mm. Ah, kubva mabams avo kudhara vachiri nananguma machezo mm. eh, music yacho nanhasi ndinoiterera mm. eh, bozi music yaindinakidza uye zvinondinakidza mm. sa ndangofunga ndikati ah, mupenyu wangu ndaingogara ndichishuwa kuti ndoda kumboita kolabo nawo so ndakangofuma mumwe kuseni ndakangotsamwa ndvanangonanga vachitumbisa kana vabvumawo mm. vabvumawo kana varambawo zvine zvaramba mm-hmm. ndakataura navo but ha ah, zvakandishoka ndechekuti eh, that man is very humble is very meek very calm munhu anogamuchira chero munhu havatsvinyi havasarudzi kuti ndiani mm. and he is not jealous mm. ndakatosvika ndikataura navo baba ndine nyaya yangu yakadai yakadai ndoda kubatsirwa zvoita song so song angoti no problem eh, let's do it ndakuita rini mm. ndondatoti nichakudzai date ndonda kungaudza date chete ndo conversation yedu hapana zvakawanda no macomplications kuti enda wazodai mbodai mbonoona manager aa ah, ah. vangonditi mm. kawani shamwari ngati dai semaplies namakungwazi mm-hmm. mm, ndakangofuma ndakananga kumba kwake shamwari ndo mafungira ndokuita mm. ndibatsiro no problem kasi mm. eh, uya tiite se tingwe rakariisa totodaireva tangoita zvatakaita vatoenda kustudio so inini i believe mukutrya mm-hmm. because ndikatrya zvikaramba ndinongoramba ndiri gadzi mm.
ndikatraya zvakabvumathats to you viewers all over the world um, everyone who is gifted mm. try have the guts to go and knock the door mm. if it's closed it's closed mm. you don't lose nothing yeah. if it's opened that's your way to success Very may continue yeah. so i believe mukutry sezvamataura mm -hmm. kana zvaramba zvaramba kana zvaita zvako zvaita sei zvaita wapinda so ndo zvandakati then paalbum futi iri riripo dewsud mhm. ndakanotaura futi nangoma alan mukatira pane song iripo inonzi wadena makomborero mhm. takaita featuring mukoma alan chimbetu mm, takaita tese song so ndo mambiriro azvakaita panyaya yemacollaborations ya
album iri munofanira kurinzwa mm. riri payoutube you can go and check out um, The name of the album The name of the album is Deal Suit. Suit. Mm. It has how many tracks? In a six tracks. but tiri kureleasa futi dzimwe two tracks mabhonas amukupiwa mabhonas amukupiwa mazuva ano vanovati maep iwo

is here yes it's social media uh, handles and everything so you're gonna hear from the man himself is here okay sezamanzwa mkoma wachitaura inini ndinobatika eh, pa youtube yakanzi albert gats official tiri pafacebook zvekare pakanzi albert gats tiktok tiripo zvekare saka kune vanoda kumambonzwa ndichitaura ndikati ndiri mufundisi wezvidhakwa saka mufundisi manje life yemafundisi munoiziva mafundisi vanodawo chegumi tichida chegumi panoti offering futi eh. eh, offering then maappreciation amufundisikuita sidpama
1 on 1 vada kuti ma 1 on 1 munouya
makabata maoko ikafika nozodiwa kutori vanoda osipo vanoda masutu echinechinondonyaya iripo so chandambotaura zviya zvekuti isusu mm. vaimbi ha isu hatinyari kutaura chokwadi mm. tinorarama nemari even shoko rati kutaura bible kuti risvike kuno eh, pakatoshanda mari kuti risvike mm-hmm. orit madaidi kuzarura ipapa bible kuti rinyorwe anditi mm. munhu akafemerwa namwari vanhu vaifemerwa namweya mutsveni kuti vanyore mm-hmm. tiri ipapo eh, peji rera rakashandiswa pakunyora bhaibheri rera mm, pakatoshanda mari ingi yacho yakanyora vhesi rera makanyoraneakanyora kuzoti ribve ikoko rakabva risvike kunoku pakashanda ndege pakashanda mari kuti svike mm-hmm. saka kandirana wei pakuti tinoda mari kuti basa redu rese rifambe saka pandiri kutotaura pa handizive vandiri kutaura navo kune mbinga dzirimo dzimwe dzatisati tasangana nadzo tisingazivi mm-hmm. vamwe vane mwoyo wekubatsira mm-hmm.

so vanoda kukanda chegumi chavo vanoda kukanda offering maappreciation nema one on one unondibata panamba iyo
pasta wezvidhakwa ava handazovabvunza vangu but ndipasta wezvidhakwa manzwa namba dzese vakupai masponsors anyone who wants to help and who wants to take this talent because he's very very gifted who wants to take the, the, the talent out of this

we are almost done with the interview so uh, toda kunzwa kubva kuna mukoma albert gadzi mashoko aangapedzisiri kutaura kwamuri vateereri masponsors and everyone we should tap into this great great great gift that albert gadzi has he has him saying to you chekutanga ndoda kutenda mwari wakandipa chipo chaachitaura namukoma ava achitaura nhasi ah, makakomborerwa ndoda kutenda mwari akandipa chipo chandinacho haa hachitengeswi uyezve hachitengeki bcause de chaitengeka de chaitengeswa vanhu vanenge isusu de tisina but kuna vanhu vane mari vanotochida vasina mhm. saka zvinotodza kuti inyasha kuti ndii nechipo ichocho toda kutenda zvekare mafanzi edu esungura mafanzi ese vanoterera music mhm. handizi kuti music ipi but anongonzi fani nevari kutoterera nevari kusapota etv nevanosapota zvirongwa zvese zvinechiuanevanosapota nevakandipa zita kuti sungura president mm. kuti mufundisi wechitawo kandoda kukutendaitendawo baba namai vangu vakandibereka kundiwe panyika ndokutenda mm. wese eh, vandinoshanda nawo the likes of uh, vanin'ina vangu axon gatsi mm-hmm. alfred gatsi my family vanondisapota mm-hmm. support me Mhm. Eh, ndotosha ndovaitirei mhm. asi chandogona kuvasira maoko amwari so mhm. thank you so much mafans ese esungura nemapromoters andigona kutaura nemazita but kwamuri ikoko matozviziva kuti ndini ndiri kutaura makandibatsira chero nevakandibatsira nebhutsu dzekuenda kutown chero nemari yekombi ndiri kutendai ndichiti rambai makadaro ende handisi kuvhara dhoo vanoda zvekare kuuya nerubatsiro eh, unoziva ndaimbofunga mumwe musi ndikati eh, ukatarisa patiktok andiri pane pane tokuti 30000 followers mm. ndabva ndaweka zvangu ndikada pa system inoita ndikwana 25000 ndotenga pa system mm. then ipa 5000 eh, avanoona kusandipawo madhola dhola mm. but 25000 followers vakangoita dhola dhola dhola dhola dhola ndakunotenga pa system
avari kukunzwai mukuzvinzwa amene kuti idea chakanaka tangu wafungira wamhene kuti vanozoitora sei so ndopane nyaya so tikuti isusu vanokwanisa kubatsira matist Mm-hmm. vanogona kutibatsira mm-hmm. nepavanokwanisa napo mm-hmm. we are free so tiri kukutendai mese mafanzi tiri kukunzwai mukutidedza nzvimbo dzakasiyana siyana tichasvika kwese ikoko zimbabwe yese tichaipedza eh, tichapedza kwese kuborder to border from here kubata bed bridge nyamapanda mukumbura eh, kunonzi kuchiko chirundu eh, plum tree mm. takananga kwesewanzwe sungura kuita kuti sungura yedu isvike kupi mm. ikoko so thank you so much murambe makatisapota eh, ticharamba tichikuunzira zvakasiyana siyana mm. music ticharamba tichibika tinete mavideos futi tiri kuenda mavideos mai manje hatisi kuimbisa yedu date kana kuti rini but tichangokurovai nesurprise mm-hmm. eh, tichangokuudzai kuti vasiri namba dzangu 078 22